Zero Filter Podcast Show. Sin filter, cru y totalmente inesperado. Drummer mi ta, oh aki papian drummer con mi ta emociona boso sa Junie Bal a baila cu nos. Ah, Di un manera repentino pero eh ahora mi ta ta un inspiracion sorry mi ta No no bo mari, bo mari, bo tin mak, bo tin mak. Ahora mi ta ta un inspiracion. Pa practicamente tur drummer na Corsou den genero di ritmo cu mi na anto mescos pa mi tambe mi ta y para na Corobo mi ta por bay fiesta no es cua dje cinco aña bo ta na fiesta pero bo ta para na Brion plein Gio ta dal cornada y bo ta para y nana wak ta algo magico anto bo deseo ta di mira con con Bo tambe por yega i nan e nivel ei. Locual ki homber ki ta ta sin ta normal. No tabata normal. Juni, e homber ki awor aki, a pesey mi a bisa, mi tabata, mi ta traha anto mi a bisa tur hende, normalmente ta tin un piesa cu DJ Renzo defuntu tabata stima, e piesa ta bisa, Juni ta un bon guy. Juni tabata un bon guy. Anto semper nan ta comenta bisa cu ta ora bon tey mas Bo tabata e bon gai. Bo tabata master, bo ta ko. Awor aki tur hende ta skibiendo bon komentario so di dje. Klaro ken tabata shen por shento, nu hende no ta shen por shento, tur hende tin nan ku nan. Pero e gai aki ril ta ta asini. Juni ta yega kuminda bo, bo kuminda, bo yam'é na su nòmber, hòmber ki ta asina mi ta nobenta aña amistad nan tin, e sistema ku hòmber ki bira trata bo papa bo ta pensa ku Ang aba kisa ken mi ta. Con so con? A real guy mi mes ma caba yega for Yolanda hopi aña biniendo aki cu bo Juni Valentino awoo mi brother mi di mira ya di long time a tabata mi cu den nomber no long time mi di ki dia no a wak mi a keda pensa ta ki dia no a wak otro e guy aki ta un guy hopi zuiver carisma anto un cos ci e ke mi a di. Si ami ku Neto huntu esne aki, anto bo a bin rea ku Mlòfi manda un ko'i b'ei, bo tin kuma dos. E ta bisa bo tambe tambe ku amo kitu huntu. E mei a si, si, si, si, wak dos. Ke mei a di hopi zuiver, hopi zuiver. E ko'i a dal nos tur masha, masha, masha duru mes paso el a bin inesperá. Ku ta un hende ku, okey, tabata malu, bo sa, anto bo ta enespera, a pidi orashon p'e, etsetera. Entonces, esnan bisa bo, ya, e no a make it. Bo sa, bo, e ta baha. Tiki mas tro. Un homber ka kabi comment boy palo su konan basilando el a kabi sali na unda bel ken pa bon por spera ku nan ta bai yama bo pak bo con cos asina e no ta bai cu e dal masha masha duro mes pero e guy ki riba drum respect pe di berdad guy ki. Bateria di berdad te mende. Mi por comprende bo guy, mi por biba cu bo emocion y sintimentonan paso tur hende a admira e guy. Ruman, amba ki a pone no cu hende a cuminsa wak musiconan y ta paso no, normal musiconan ta conta front, cantante, ta pens'e tur hende ta bringa pa nan ta cantante, tur hende, malo o bon ta einan bo ke ta, paso den background y traino hende conoce bo, bo bisa no, eh no, mi ta toca den youth, cu ken? Kiko ki baton a kaba? Nan sa mes ken ta i tras, brother. Amba ki a pone ku hende a kuminsá wak Harry, Marcus, Chuni, Balentin, Almir. No ta wega. Ta un kombinashon kruel. Ruman, tabata tin un periodo kamannan ki ta ku'e bo piesa drech'é. Eben, ku ta tin hende ku saka un piesa no ta ke pa djio troka nan piesa, eh. So despues un di dje ta zona mas na radio. No, no, no, no, no. Papa. Tene na kita respet bo nan. Mi ta kòrda un biaha Darwin Grech, yo, yo di ku mi, Kompa, djio no ta ba, no ta, no ta banda, wak. Djio ta un fenomeno, djio ta algu ku bo no por splika. Mi di, dikon? Kompa, ke me den Festival Center, eh. E di ku mi, Kompa, Ma broer mi tumba amo na acorda e coi traba di compa mi mes a broe te amo na treche carge sigui bin cune pero asina ta mi ruman ta nos tur a bin pa bay ora di bay e ta si dolo.